מ'הייבט אן בעטן די אייבערשטער אויף יעדע מידה, ווייל א מענטש ווערט געבוירן מיט שלעכטע מידות, א מענטש ווערט געבוירן מיט מיט ערטעלט, איך קוק אן בחורים איך זע ס'קאכט אין זיי, ס'קאכט אין זיי, שלעכטס, ווי ער קען געבן א שטאך פאר א צווייטן, ווי ער קען געבן א מאך אוועק א צווייטן, ווי ער קען געבן א שריי פאר צווייטן. און ווער ליידט פון דעם? ווער ליידט פון מידות רעות? דער מענטש אליינס. מענטש אליינס. צום ביישפיל, ס'קומט צו א שידוך, וואס קוקט מען ביי א שידוך? וואס קוקט מען ביי שידוך? נארישע מענטשן קוקן אויף כבוד, א נאמען, עפעס א למדן, עפעס א מציון. א שידוך דארף מען קוקן אויף איין זאך מידות טובות, צו דער בחור איז א בעל מידות, ווייל לערנען, ס'איז דא אסאך בחורים וואס לערנען פלייסיג אלס בחור און נאך די חתונה עפענען זיי נישט אויף קיין ספר, און ס'איז דא אסאך יונגעלייט וואס אלס בחור האבן זיי גארנישט געטון, און נאך די חתונה האט זיך עפעס אהער געשטעלט, די ווייב האט געמאכט פון אים א זאך, און א וואוילע ווייב קען קען קען העלפן א מאן, און אים מחזק זיין און מעודד זיין, ווייז גיי צו א שיעור, הייב אן לערנען, מען זעט פשוטע פשוטע בעלי בתים, אלס בחור זענען זיי געווען ממש גארנישט, גארנישט פארשטאנען, ווייל מען לערנט פאר אזעלכע הויכע שיעורים האט נישט פארשטאנען גארנישט. סאו ווען ס'קומט צו א שידוך קוקט מען נישט אויף ווער ס'איז א מסמר, ווער ס'איז א למדן, מען קוקט ווער ס'האט גוטע מידות און ווער ס'האט יראת שמים. ווייל יעדער איינער וויל פאר זיין טאכטער איינעם וואס וועט נישט טשעפענען, איינעם וואס וועט נישט וויי טון. כמו כן האבן זיי קענען זיין גרויסע מסמידים, גרויסע פרימאקעס, אבער ס'קומט צו יענעמ'ס בלוט, גארנישט, גארנישט, א בלאס, א מאך אוועק, די בחור רעדט אים נישט, ער איז א באם, מיט די בחור רעדט ער נישט, ער איז נידעריגער פון אים, די בחור פאסט אים נישט צו רעדן, איך זאל רעדן מיט דעם בחור? ווייל עס טוט זיך אפ אין אנדערע ישיבות? ראסיזם, איך ווייס נישט ווי מ'זאגט עס אויף אידיש, מענטשן, איך, איך בין פון די סארט בחורים, אונז, אונז זעמיר פון די פיינע בחורים, און דו ביסט פון די, וואס איז דאס, באפרייד מיט יעדן איד, רעד מיט יעדן איינעם. זיי מחזק יעדן איינעם, געב א גוט ווארט פאר יעדן איינעם, שמועס מיט יעדן איינעם, גריס גוט מארגן פאר יעדעם איינעם, אין די גמרא שטייט תנאים אמורים האט געגריסט יעדע גוי וואס איז וואס האט געוואוינט דארט אין זיינע שכינות, נו, דארפסט דיך נישט גיין גריסן, וואוינסט אין שטאט, קענסטו גיין גריסן יעדן גוי, אבער די בחור אין ישיבה, גריס אים, און ניין, ס'פאסט מיר נישט צו רעדן צו אים, ער איז ווייניגער ווי מיר, ער איז נישט מיין קאפ אף טי, ער איז נישט מיין סטייל, און ער איז נישט, ער קען זיך נישט אזוי אהערשטעלן, זיין תורה גדולה במקום איכה. די אלע בחורים לאז אפ, ביסט נישט פאר שידוך איז עס נישט גוט פאר דיר, פארוואס? ווייל דאס איז פול מיט שלעכטע מידות, מען נעמט איינעם וואס א צוגעלאזענער, א איידעלער, א העלד.